Ass wierklech e ganz wichtige Projet de loi, dat heiten ass, dee mer hei eis och sollen d'Zäit huelen, fir driwwer ze schwätzen, dass, wa mer bei den ESAS-Programmer hei matmaachen, dass mer och de Retour économique zu Lëtzebuerg hunn, dass mer de Secteur domat ënnerstëtzen an dass mer d'Innovatioun vun alleguerdeene Betriber hei zu Lëtzebuerg och weiderkréien. Jo, et ass e Secteur, dee ganz dynamesch ass. An alles huet ugefaangen, et ass gesot ginn, Mat enger Start-Up, déi d'Regierung ënnerstëtzt huet an den Achtzer Joren, eng kleng Start-Up, an d'Madame Modert ass och drop agaangen, dass Start-Uppe, Scale-Uppe sollen ënnerstëtzt ginn. A genau dat doten ass och de Punkt, fir ze soen, mat esou Programmer wéi deenen hei, de Luximpuls, wou mer vläicht nach eng Kéier esou eng Start-Up kënne kréien, musse mer och kucken, dass mer Finanzementer kréie fir Start-Uppen, dass se an d'Innovatioun investéieren, fir Start-Uppen, dass se kënne wuessen an dass se och hei an Europa bleiwen. Well am Space-Secteur, grad esou wéi an anere Secteuren, ass et wichteg, dass mer net nëmmen hei Start-upen an Europa hunn, déi kënnen zu engem Leader ginn, mee dass mer op där anerer Säit et och fäerdeg bréngen, dass mer d'Scale-upen hei halen, déi dann déi Unicornen hunn, déi hei an Europa bleiwen, déi dann och do erëm eng Kéier, den Här Bauler huet et ganz gutt erkläert, fir ze soen, dass bei enger SES och Zouliwwererfirmen dobäi kommen, déi am Ekosystem hei funktionéieren, wou mer et wëllen ënnerstëtzen, dass mer Betriber hei hunn iwwer zwou Zorte vu Programmen, éischtens emol Déi generell Programme vun der ESA, an do ass den Här Fayot drop agaangen, dass d'Orientéierung vun der Enveloppe déi nämmlecht ass. Jo, an dat ass och wichteg, well wann een eppes vum Space-Secteur, ewéi d'nämmlecht och vun aneren ekonomesche Secteure ka soen, dann ass d'Previsibilitéit fir d'Betriber wichteg. An et ass eis, mengen ech, alleguerten heibanne wichteg, dass mer et fäerdeg bréngen, net nëmmen Entreprisen hei eng Kéier unzezéien an ze soen, Esou, elo bass de hei a mir investéieren an Earth Observation zum Beispill iwwert déi hei Programmer, muer Et ass e Changement, mir hale komplett domat op a mir maachen elo eppes ganz anescht an da ginn d'Entreprisen drëm. Neen, d'Entreprise brauchen déi Previsibilitéit an dofir ass et eis als Lëtzebuerg och wichteg, dass mer an der bei der ESA déi Programmer och weiderhinner ënnerstëtzen, déi mer an der Vergaangenheet schonn ënnerstëtzt hunn, dass mer déi Entreprisen och hunn, net nëmmen one shot, mee dass se och kënne wuessen an dass se an engem europäeschen ESA-Kader och kënne weider developpéieren an och do mat aneren Entreprisë kënnen zesummeschaffen, fir dass mer als Lëtzebuerg och do stinn, als Entreprisen, déi en, als Kontinent, deen e Space-Secteur huet, deen développéiert. Do schaffe mer alleguerten als ESA-Länner zesummen drun, fir déi kënne weider ze bréngen. Jo, et si grouss Entreprisen, et si kleng Entreprisen, et sinn innovativ Entreprisen, déi kënne weider fueren heimat. Mee ee Volet ass wichteg, an den Här Fayot ass drop agaangen, déi rationell, Utilisatioun vum Space ass e wichtege Punkt, mee ech mengen awer, datt dat Gesetz vu Lëtzebuerg dat zweet Land war, wou se gesot hu Lëtzebuerg ass prett fir d'Space Resources opzemaachen, fir als Entreprise, déi an de Weltraum ginn a sech eebe grad och déi verschidde Saache kënnen, Space Mining, aus dem Weltraum erëm mat op d'Äerd bréngen, huet d'Dier am Fong opgemaach, fir datt och deen Développement geschitt an datt am Fong e Wee opgemaach ginn ass, fir Entreprisen nach geziilt méi wäit an de Weltraum eranzegoen an déi Ressourcen och erëm zréck mat op d'Äerd ze bréngen. Mir hunn hei zu Lëtzebuerg eng Autorisatioun ginn. Dee Rover ass leider net ukomm. Dat war am Fong den Test, fir grad dee rechtleche Kader kënnen ze testen, wou dann, wann e Moundstëbs opgehuewe gëtt, weem gehéiert deen. Dee Rechtskader ass getest ginn. Leider ass de Rover net ukomm, mee dat war deen éischten, deen do war. An et sinn der sécher och nach hannendrun, well dat huet Lëtzebuerg op d'Kaart bruet. A wann ee vun deene verschiddene Momenter schwätzt, déi mer am Space-Secteur hei zu Lëtzebuerg hunn, da schaffe mer säit bal 50 Joer dodrun. 18 Joren, hunn ech gesot. D'SES, eng kleng Start-up, wou dru gegleeft ginn ass, politesch se kënnen ze developpéieren. 2005, wou een op de Wee gaangen ass, fir Member ze gi bei der ESA, also net méi nëmme fir d'Satellittekommunikatioun, mee och sech méi breet opzestellen. Fir kënne weider ze fueren, Space Resources Gesetz och e wichtege Meilestee fir Lëtzebuerg op d'Kaart ze bréngen. Gesäit een also, datt mer konsequent an de Space Secteur net nëmme finanziell investéieren, mee datt mer et och fäerdeg bréngen déi Previsibilitéit den Entreprisen ze bréngen, fir Lëtzebuerg op d'Kaart ze stellen am Secteur vum Space, fir kënnen ze garantéieren, datt mer esouwuel de Secteur an der Innovatioun kënnen ënnerstëtzen, wéi awer och an d'Centres de recherche, si vun der Madame Welfring ugeschwat ginn. Och do hu mer mam ESRIC zum Beispill eng ganz grouss Kompetenz an Zesummenaarbecht och mat den aneren Acteurs publics, déi wichteg sinn, fir och déi Experten hei zu Lëtzebuerg kënnen ze halen, ze développéieren an och weiderhi kënne weider weiderzebréngen. D'Gesetzer sinn ugeschwat ginn. Jo, Ech sinn och der fester Iwwerzeegung, a mir wäerten och als Regierung déi néideg Suivië maachen, falls nei Texter kommen, besonnesch eeben an deem dote Kader, wéi kënne mer nach méi wäit an de Weltraum, wat heescht, wa mer eng Statioun do gingen opbauen oder aner Saache gingen maachen. Lëtzebuerg wäert ëmmer Pionéier sinn, an dofir engagéieren ech mech och Wann nei Texter kommen, wäert Lëtzebuerg direkt déi Texter och ëmsetzen, dass mer och weiderhin nach op der Kaart bleiwen. Ech war net méi spéit wéi virun zwou Wochen nach zu Colorado Springs, wou mer gekuckt hunn, fir ebe grad am Space-Secteur Entreprisen unzezéien, Entreprise vu Lëtzebuerg och international kënne weiderzebréngen, well et wichteg ass, dass mir ebe grad den Ekosystem net nëmmen europäesch gesinn, mee och weltwäit gesinn als Zouliwwerer oder fir kënne weiderzemaachen. Ze schaffen. A grad do huet ee gesinn, dass Lëtzebuerg ganz bekannt ass bei alleguerten den Entreprisen, Lëtzebuerg bekannt ass als Pionéier, als seriöen, fiabelen Partner, dee mer, dee mer och sinn, fir kënne weider zesummen ze schaffen. Mir hunn eis och als Regierung engagéiert, fir de Space Campus weider ze drécken. De Space Campus, deen och e Wee ass, fir kënnen d'Entreprise weider ze ënnerstëtzen, en Incubateur op där enger Säit, mee och Testfacilitéiten, déi wichteg sinn, fir dass mer och konsequent an de Space-Secteur kënnen investéieren, en heihalen an och an Zukunft nach e Space-Secteur hunn, dee ganz gutt fonctionnéiert. Ech sinn en tout cas frou, dass mer dat Finanzéierungsgesetz hei hunn, fir eebe grad och méi Transparenz kënnen an deem doten Deel ze hunn. Ech soen Iech villmools Merci fir déi breet Zoustëmmung. Merci, Här Minister.